Nyaata waa hunda garaa bakka hundaaf dawa. Qaama amma nyaa- nyaata gisee nyaannu nyaata adda addaa nyaanna bakka adda addaa akka dhaquuf. Timira kana yoo nyaatte nyaata qaama keetiif bakka hundaafuu ni dhaqa ni gaha. Kanaafuu timirri kuni haalaani bareedaa haalaani gaarii dawaadha waan hunda waliigalatti fayyaa waan fayyaa hedduu qaba.

Timira Timira dawaan ka itti furru gizee soomanaa irra guddaan namni beekuu ni mala nabii keenya sallallahu alaihi wasallam harka isaatiin miliqilche timirri kun waan ajaa'ibaa jannata irraa hibe dawaa ajaa'ibaati dawaa gurguddaa wallaahi wabillaah ittiin kakadha Timira Adwaa Timira Ajwa, Timirri Ajwaa dura dursoo Nabi Sallallaahu aleyhi wa sallam harka isaatiini Madiinaa keessatti biqilche. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa barakaa keessa kaayef jechu. Timirri Ajwaa wallaahi fayyaa waan fayyaa hedduu qaba. Hedduu ani lakkaayeen fixuu hin danda'u. Amma hammaan beekuun xiqqasho isiniif hima. Ija ija nam tokko tokko galgala keessa kan hin agarre jira. Timirri ajjwaa dawaadha nama saniif akka arkuu godha lachuu namni tokko tokko galgal galgala hin arku amma asi sammuu qara si godha timirri ajjwaa sammuu tee si qara godha gurra kee akka dhageessu godha waan ajaa'ibaa dhiiga hidda keessa deemu naamusaan akka olii gad deemu godha sammuu tee qara si godha Onnee tee naamusaan akka dalaydu, heartbeat, waan adda addaa akka hin arkanne si godha. Timirri Ajwa, Yoo harki kee ykn qaamni si dhiitaaye, bishaan si baafate, timira Ajwa sirraa qaqqaba. Timirri Ajwa waa hedduuf, waa hedduuf dawaa. Garaa kee diarrhea yoo garaan kee si jabaate yoo garaan si jabaate timira ajwaa nyaadhu garaa naamusaani si yaasa timira ajwaa hidda hidda qaama keessaatiif dawa bakka dhiignii olii gad deemu timira ajwaa lafee si jabeessa Waan ajaibaa Timiri Ajwaa dalagaa hedduu qaba waan ajaibaa Timira Ajwaa amma yoo nyaatte ammuma afaan kaayattee fi garaa finneetti gizee liqimsitu booda humna siif kanna wanni akka Timira Ajwaa dawaan hin jirtu irra guddaa Nabi keenya sallallahu aleyhi wasallam maal jedha Timirri Ajwaa kana fakkaatti Timirri Ajwaa laal gurraacha Gurraacha bareedaa calalaqu. Waan ajaa'ibaa takka buusa. Gurraacha bareedaa calalaqu. Nabi Khayy sallallahu alaihi wasallam maal jedhe? Ajaa'ibaa timirri kuni qaaliidha. Namni habbaa torba ganama nyaate yookiin galgala nyaate namni habbaa torba galgala nyaate yookiin ganama nyaate budaan isan ture. Sihiriin isa homaan gootu. Waswaasa shayxaanaa ittiin dhiyaatu. Waan ajaa'ibaa. Summii yoo dhuydellee homaa sin godhu. Yaa Rabbi jabaa. Waan adda addaa ka faranjiin laaltee arkite san dhiisiiyu. Summii yoo dhuyde timira ajuwaa guyyaarraa ganama habbaa torba namni nyaate jee nabii keenya sallallahu alaihi wasallam guyyaa san guutuu was shayxaanni isatti hin dhiyaatu. Sihrii yoo itti godhan isatti hin waan takka hin godhu, falaanfala yoo itti godhanis humaa hin tahu, summii yoo dhu- dhuysiisanillee humaa hin godhu jedhe. Waan ajaa'ibaa! Timira ajaa'ibaati. Timira kana haa ja- itti, itti fayyadamnu. Dawaa adda addaa, dawaa bareedaa akkanaa kana itti haa fayyadamnu. Wallaahi dawaan kuni dawaa ti- timira kana yoo nyaatte Nabi keenya sallallahu alaihi wasallam Ni beektan, mana isaa, mana isaatti ibiddi hin shidamne. Baatii takka, baatii lama, baatii sadi jee. Wanni nyaatan timiraa fi bishaan. Hogguu takka takka timiraa fi aanan gaalaa. Nyaanni timirri kuni nyaata waa hunda, garaa bakka hundaaf dawa. Qaama amma nyaa- nyaata gisee nyaannu nyaata adda addaa nyaanna bakka adda addaa akka dhaquuf. Timira kana yoo nyaatte nyaata qaama keetiif bakka hundaafuu ni dhaqa, ni gaha. Kanaafuu timirri kuni haalaani bareedaa haalaani gaarii dawaadha waan hunda walii galatti kanaafuu haa itti fayyadamnu inshaalla timirri kuni nabi haa sallallahu alaihi wasallam harka isaatiini harka isaatiin biqilche takka nyaanna bismillah nabi haa sallallahu alaihi wasallam harka isaatiin biqilche wallahi timirri kuni ni ni ifa ni calaqqisa laa cululuqaa saliixa nama dibe fakkaata bismillah akkuma nyaattetti humna sii kenna shaayii barbe timirri haa nyaannu bitadhaa faayidaa guddaa qaba yoo garaan siyaasuu dide duraan kun google seeniti dawaa ma benefit the benefit of timir ajwajay akkana si tarrisa an dubbisee iftuun dadhabe Inshaa Allah ati deemtee dubbisuu ni dandeessa. Ammoo haalaan effective gaarii waan bareeda. Kaansar kaansar dhukkuba kaansara ni fayyisa. Dhukkuba amma dhufee uummata jeequ kanas kunoo dawaan inshaa Allah dawaa biraatis waliin dhufna arraaf kanuma inshaa Allah.